Coronavirus kongah thil aa thupmi purhdah A hmasa bik ah ka channel ah rak lengmi nan dihlak cungah lawmnak tampi ka ngei. I ka channel subscribe a tuah rih lomi nih a tanglei subscribe le bell te kha nan rak ka hmehpiak ve nak lai. i kan nol duh hmasa hna. Tutan video ah hin coronavirus covid-19 timi hi khawzai kam hun in dah a rak chuah zeitin dah cu a chuah ning ah an hmuh ning hi si cio timi si se cun hi coronavirus kong ah hin a hnu lei phen ah zei bantuk thil hna dah an i thup khomi an si tiah an purhdah mi phun pawl kha langhter khawh ka van i zuam lai. COVID-19 tiah an timi coronavirus 2019 aa thawknak cu Tuluk ram khuapi pakhat Wuhan in a si tiah theih a si. Hi kong he pehtlai in mizapi theih khawh awk in an chim ning ahcun thonghnih hleikua December thla ah khan Wuhan khuapi seafood market timi rili chuak thilri phunkip an zuarnak hmun in hmuh hmasa bikmi a si. Zeitindah an hmuh tiah cun Seafood market ah thil a zurmi pahnih cu an zaw i sizung an vai i peh tikah sibawite nih an rak check hna i hihi a luancia kum hlei sarih lio i SAR an timi cumpit khuh le thawchuah khawh lo zawtnak he aa lo ngaimi zawtnak a si ti kha an hmuh an hmuh chuah. Hi cu tikah hihi cu a rauh hlanah pei a karh thluahmah ko lai hi tiah amah he ṭuanṭi pawl sinah thawng a rak thanh hna i kan i ralrin a hau a rak ti hna. December ni sawm thum ah khan anmah Tuluk ram i pakhat le pakhat an i chawnhbiaknak ah a lar ngaimi mi tampi nih an hmanmi witches ah khan a rak phuan. Cucu mikip nih an hun theih cio tikah a hung lar ngaingai. Cu kong cu Wuhan i palik pawl nih an theih tikah Zeicahdah thawngpang dik lomi mipi sinah thanhnak na tuah tiah an ti hnu ah hi thawngpang hi ka zamh chin vima ti lai lo tiah bia an kan an kamter i min an thutter ti a si. Hi zeitindah kan i runven lai ti tuaktan lo le hlethlainak um loin phehthu lei tu in khan an rak ṭang. I mah cucu an i palh taktaknak a si kan ti lai. Cun kan theih dih bantukin Wuhan cu chawlehthalnak le i Thil serchuahnak khualipi a si i vawleicung hmunka kip in khualtlawngmi tampi an um zungzalnak a si tikah hi pulrai zawtnak coronavirus hi vawleicung hmunka kip ah a karhzamnak zong hi a hun si. Hi zawtnak purai kong he pehtlai in zeitindah an ruah cio tiah cun minung nih hin saram cungah dawtnak le zaangfahnak ngei loin kan thah, kan nawn hna, an sa kan ei tuk hna caah minung kan cung i an kan lehrulhnak a si ko tiah a tina zong um a si ve. A pahnihnak ahcun hi zawtnak purai hi palak in minung ah a rami a si tiah an ti ve ṭhan. Cun palak lawng si loin zawtnak a ngeimi saphu phunkhat kha minung nih an tongh le an thamnak in minung ah a kaimi zawtnak rai phun pakhat a si ko tiah an ti ṭhan. Iah pathumnak ahcun Tuluk ram ah hin kum fate Thrace World raldohnak an tuah peng. Cu an tuahnak i nuclear hriamnam an sermi in a rak tlawtlaumi le zutmi ruangah atu zawtnak rai hi a chuakmi a si ko tiah a zummi an um ve hoi. Asinatein hi a cunglei van chimmi pawl hi zeicem hi dah a dik le a hmaan ti cu ahohmanh nih dikthliar ngaingai cun hngalh le chim a um rih lo. Hi tutan hi video ahhin vun langhter duh bikmi cu tulio vawlei cungpi nih a buaipi bikmi zawtnak ṭihnung le thinphang thlalau in mi a tuaitamtu coronavirus kongah conspiracy theory zeimawzat zohnak kan ngei hna lai. Hi zawtnak hi minung serchapmi a si kho hnga maw? Asiloah zeitindah a rak chuahning a si timi kha theory zeimawzat he tahchunh in kan zoh tuah hna lai. Theih khawh ning tawk tiang ah hin cun hi coronavirus hi Tuluk ram khuapi pakhat Wuhan in a rak chuakmi a si ti cu zapi theih in a fiangmi a si ko. Hi zawtnak rai hi nikum thonghnih hleikua December thla khan hmun dangdang ah a rak karh cangmi a si. Hi zawtnak damhnak le a khamnak vaccine hmuhchuah i tim in sii lei thiamsang pawl an i zuam len ko nain tuchun ni tiang ah cun hi raikhamnak si an hmu kho rih lo. Cucaah atu tiang dirhmun ahcun ṭihnung zawtnak le vawleipi nih aa buaipi bikmi pulrai phunkhat ah aa cang cang. Hiti vawleipi nih aa buaipi lio caan ahhin Tuluk cozah nih cun hi kong chimphai hi an duh lomi le an uar lo ngaingai ti a rak si. Cu ruangah hi zawtnak hrik hi amah Tuluk nih a tuah a tuahmi a si ko lai ti tiangah zumhnak an rak ngeih phahnak le an lunghring ngai hnanak zong a si. Zeiruangahdah Tuluk nih cun hi zawtnak hrik hi a ser hnga tiah cun a hmasa bik ah ruah ding a ummi cu populist in control nak ah minung an tam tuk an tam tukmi khamnak ding caah a si lai tiah zumh a si. Tuluk ah hi milurel 1.4 billion hrawng an um tikah an population control nak ding caah hi zawtnak ṭihnung hi an sermi a si tiah zumhnak an ngei. I cu cu lawng si loin bio weapons raldohnak hriamnam caah a sermi a si hrimhrim ko lai ti zong kha zumh le lunghrinhnak an ngei rihmi a si. Kan theih bantukin bioweapon hi vawlei ralpi pahnihnak lioah khan an rak hman bal cangmi zong a si. Hi vawleicung ralpi pahnihnak lioah German ralkap pawl nih khan anthrax, Calanders, cholera le Witfangzes timi biological weapon hna kha an rak hman. Cun hi bantuk biological weapon hi vuleicung ah a ngei ko tiah zumhmi ram timi hna cu Canada, China, Cuba, France, Germany, Iran, Europe, Israel, Japan, North Korea, Russia, UK le US kan timi hna ramrum pawl hna nih hin an ngeih ko ti hi zumh a ummi a si. Cun Washington Times i cabia article pakhat ahcun Israel intelligence Dennis Sahom nih cun raldohnak ral hriamnam an sernak hmunlipi in a zut i a hung karhmi a si tiah a zumh. A zumhnak ruang cu Wuhan Institute of Virology ahhin a thlithup in ralkap nih hman ding hriamnam an rak ser tawn timi ruangah khan a si bik. Hi zumhnak zong hi ruah len awk pakhat a si ve ko kan ti lai. Cun Wuhan i NARS hriamah pakhat coronavirus zawtnak a ngeimi hna a zohkhenhtu le thlopbultu nih a chimning ahcun Tuluk cozah nih atu bantuk coronavirus in a zawmi le a thimi TV le thawngpang in an thanhmi naklengpi in hin a hmunhma ahcun a zual an zual hma i ṭihnung deuh a si tiah a chim. Hi nu nih hin a biachimnak video tawite ah a cozah Acozah, Tuluk cozah nih a chimmi hrimhrim rak zum hlah u tiah zong a ti rih. Hi video tawite a chimmi hi hmundang kaa dang ahcun an postmi kha hlonhpiak lengmang an si i an hlonh ko na tein khan a post tu nih khan an rak i post ṭhan lengmang ti kha hmuh khawhmi zong a si ve ṭhan.

A chimning bantukin cun TV ah kan hmuhning, thawng an thanhning le hi zawtnak a ngei zet an chimning le a hmunhma i a rak cang taktakmi kha cu rak i lawh dawh a si lo. A luancia February ni kul le nili tiang ah khan zawtnak ngeimi case hi thong kul le thong kua le zasarih le sawmlili, a thimi hi thong hnih le zaruk le hleikua tiang an um cang ti a rak si. Hihi a dik taktak ne hnga maw? Twister a khongh pakhat ahcun mah hi case hi case kong hi an ṭial ve. Mi tamu nih cun kan thei lo natein hika ah hin a hmunhma i a sining taktak kha a langhter. Hihi Taiwan news source chirhchan in a langhtermi kha a si i an ṭial ning ahcun confirm case case a ngei cangmi hi tingkhat le thong song le thong li cun lunghrinmi suspected cases hi thong som sali thong kua an dam cangmi hna hi zahni le som kua le somruk le pakua a thimi hi thong kul le thong li an um cang ti a si hitihin thil tampi a rak i thupmi kha hmuh len khawh an si Theory dang nih an hmuhning le zumhning kan zoh rih hna lai. Hi theory ta hi a lar ngaingai vemi a si. Hi movie pakhat Residence Evil timi hi i zumbi virus he khan tutan coronavirus hi aa zul dawimi a si ko lai tiah zumhnak an ngeih ngai. Zeicahtiah mah kha zumbi virus ṭihnung taktak a sertu umbrella corporation logo le coronavirus a rak chuahnak

Corona timi hi aa rak i thup zirziarmi a rak si ko rua. Cun predictive programming timi hoih lei in kan chim nolh ṭhan lai. Hihi cu hmailei thil a hung chuak ding asiloah a um hnga ding rak hmuh chungnak kha a si. Nan zumhning a si le si lo cu ka hngal ve lo nain kan vun chim ve phot ko lai. Cartoon soap pakhat a tuahtu hna The Simpsons timi phu nih hin hmailei a cang ding kong hi cartoon hmang in hin a tampi an rak langhter chung ve tawn timi kha hmuh khawh a si. Tehte he tampi hmuh awk in an um ko. Donald Trump president a ṭuan ding te hna zong kha an cartoon ah hin tuanpi ah khan an rak langhter cangmi hmuh khawh a si. Donald Trump president a chuak lai tiah an rak ruah chung i a dik ning bantuk tein khan coronavirus a chuak lai ti zong hi an rak langhter vemi ah hmuh khawh a si. Cucu thongkhat zakua sawmkua le kum thum lio ah an episode kul le sarihnak ah an chuahmi ah khan hmuh khawh a si. The Simpson cartoon film Paul nih hin hmailei thil kong a cang dingmi hi a hlankan in an chuah i a tlingmi tam tuk te hi an um cang. Hmailei thil cang ding hi The Simpson Cartoon nih hin an kan hmuhsak peng hlah maw tiah hei ti awk le ruah len awk khin a um. Cun theory dang pakhat rih cu thongkhat zakua sawmriat le pakhat ah rak chuahmi a chen lioah cauk ṭha bik pawl ah rak thanhmi zong a simi Dan Goss nih a ṭialmi The Eyes of Darkness ah khan hi coronavirus a chuahnak ding kong hi a rak ṭial chung diam cang tiah an ruah. A ṭial ning ahcun kum thong hnih kum kul ah pneumonia bantuk zawtnak ṭihnung cuap lei hnahnawhnak a pe khotu cu hmunkip ah a karh lai. Cu dih cun kum hra hnu ah a rak puang ṭhan lai i cuticun a lo tlau thai lai tiah a ṭial. Hi cauk nih a langhtermi zawtnak phun le atu kan tonmi coronavirus hi an sining aa lo ngaingai. Hi cauk a ṭial ning ahcun hi zawtnak hi damh khawh a si lai lo tiah a langhter rih. Hi a cauk ah a langhtermi zawtnak an i chawnh ning le a sining hi atu coronavirus he hin aa lo ngaingaimi an si ti kha hmuh khawh a si. Cu zawtnak a chuahnak hmun cu Wuhan 400 tiah min a bunh. Hi Wuhan 400 hi Wuhan khualipi leng ah RDNA nih sermi a si i Wuhan ah an sermi biological weapons zalinak a si tiah a langhter. A donghnak bik a theory dang pakhat ṭhan rih cu pharmaceutical company pakhatkhat nih phaisa hmuh duh ruangah tiah an sermi a si ṭheo lai tiah minung tampi zumh a kai ve. Bianaah, kum thong hnih lio hrawngah SARS epidemic zawtnak rai a rak chuah lio ah khan hi zawtnak dohnak ding caah US dollar 100 billions cu rak hman a si. Cu tikah hi tutan coronavirus zong hi pharmaceutical company pawl caah cun phaisa hmuhnak uh, caan ṭha taktak a si ko. Cucaah anmah uh, pharmaceutical company pakhat khat nih uh, an sermi a si hrimhrim lai ti zong kha an zumh ngaingai vemi pakhat ah a cang ko. Mah vial hi tutan ah kan zoh khawh tawk sisehlaw zeideuh cu dah nang na zumh vemi a si ve timi kha a tanglei ah na ruahnak rak langhter ve. Lawmnak tampi kan ei. A dang video ah kan i tong ṭhan hna lai.